Bu filmniñ temellinde real tarih olmaqta. Epsi vaqialar büyük dogrulıqnen ve kerçekliknen taqdim etilmekte. Tarihqa ziyade dramatizm qoşmaq sebebinden bazı yerler deñiştirildi, bazı müim olmağan tafsilâtlar tüşürildi.

Qadar kes, qorqu bilmez ve cesür ol, onı yerge yıqıp soy, merametsiz ol! Biz sahrada tek bir maqsatnen yaşap talim ettik. Biz Mısırğa qaytıp, ükümetni yıqmağa istedik. Alla içün er bir sınavğa azır edik. Er birimiz tek bir şeyni istedi, musulman borcunu becermek. Bizim eki yolumız bar edi, ölip, kökke köterilmek ve saq qalıp, cenkte ğalebe qazanmaq. Men mergin oqçu edim ve mergin nişancı olmağa istedim.

Kim Alla yolunda cenkleşip öldürilse ya da ğalip çıqsa, biz oña büyük mukafat berecekmiz. Mustafa, seniñ ağañ şimdi köklerde, belki bu tüşünice saña teselli beredir. Alla yolunda öldürilgenlerge ölüler demeñiz. Aksine, olar tiridirler, amma siz bunı añlap olamazsıñız. Yüce Alla öyle ayta. Selâm aleyküm, emir! Aleyküm selâm, Alla razı olsun! Arqadaşlarım, ögrenüvler nasıl keçti? Yahşı, emir. Allağa şükür, oturıñız. Emir bizim azırlığımıznı teşkermek içün bizge ara-sıra keldi. Bir kere aqşam o bizge Yüce Allanıñ hızmetçileriniñ gruppasını apis etkenlerni aqqında Kair gazetasından Maqale oqudı. Olar hastahanelerden birinde musulmanlarğa seks ve aqça tevsiye etip, öz dinine döndürmege tırışqanları içün olarnı qabaatladılar. Kâfirlerge ölüm! Kâfirlerge ölüm! Allahu ekber! Allahu ekber! Tınçlanıñız! Tınçlanıñız! Yavaş olñız! Biz özümizni aşalanğan duydıq. Ramazan ayı edi. Biz Allağa az hızmet ettik dep tüşündik. Er kes açuvlandı. O zaman men daa beter Mesihniñ izdeşlerine nefretlendim. Olarnıñ kitabı Allanıñ sözü ve Alla özü onı yazğan dep aytalar. Biz Mesihniñ izdeşlerine quvançlı haberni ne olsa olsun ilân etmege yasaq etecek oldıq. Emir cenk qarşılığından vazgeçip, mantıqiy qarşılığını, Muqaddes Yazuv, yalan dep, kitapnı yazmağa tevsiye etti. Arqadaşlarım, ya eger de sizge Muqaddes Yazuvnıñ aqiqiyligini red etken kitapnı yazmağa rica etken olsalar. Sen şimdi kim aqqında aytasıñ? Ne oldı ya? Sen bu kitaptan qorqasıñmı? Menim anam İsanıñ izdeşleri bu kitap yardımnen qarğaylar. Onı oquğan ise lânet olacaq ve ırımlanğan olacaq. Men oqumaycam onı. Yoq! Yoq! Halil, dava etme! Eger sen Allağa ve Qıyamet Kününe inansañ, menim emirimni becermek kereksiñ. Yoq, emir! Başqasını tapıñız! Yoq! Yoq! Halil! Emir, yalvaram sizge, bu vazifeni başqa bir kimsege beriñiz!

Acayiptir. Amma seniñ közleriñ biraz qamaştı. Sen aqılıñı coydıñ. Bu vazifeni becerseñ, nasıl ürmet ve şeref qazanacağını añlamaysıñmı? Sen İsa Mesihniñ izdeşleriniñ. Ve yeudiyelerniñ yalanlarını meydanğa birinci çıqararsıñ. Er ay beş yüz funt alacaqsıñ. Men olarnı saña özüm ketirecem.

Balalar, bugünki seriyada yañlıqlar barmı? Zavallı apay. Ne oldı ya? Onıñ oğlu yolğa çapıp çıqtı ve onı maşina qaqtı. Kerçekmi? Ana, çayni qoyuñız da, biznen baqmağa yürüñiz.

Bu şeyni baqmañız dep biñ kere ayttım. Biz baqmadıq. Halil, o seniñ tatañ da. Kâfirler! Niayet, emirniñ buyurğanını yapmağa qararına keldim. Men oña boysunıp, maña berilgen vazifeni becermege mecbur edim. Amma neden başlamağa bilmedim. Tevratnı oquğanda, anda bir qaç uyğunsızlıq taptım. Amma Quranda da uyğunsızlıqlar çoq edi. Eger Muqaddes Yazuvnı tek. Bu hatalar içün yañlış saysaq, Quran aqqında da tamam öyle aytmaq mümkün. Onıñ içün men bundan müim hatırlarnı qıdırdım, amma bir dane bile tapmadım. Men bütün Muqqades Yazuvnı oqudım, amma tapmağa niyet etken şeyni tapmadım. Muqaddes kitapta Muhammed peyğamberniñ kelüvi aqqında aytqan şiir bile yoq. Halil, men saña kerek olğan şeyni ketirdim, al. Aqiqatnı aydınlatqanda. Bu kitapta Muhammed peyğamber saliallahu ve sellem aqqında yigirmi altı hatırlav sayıp berildi. Sali Allahu ve Selam. Onıñ aqqında Tevratta ve İncilde. Ne evel bunı körsetmediñiz? Sen Muqaddes Yazuvnı başta özüñ oquğanıñı istedim. Soñ, seniñ neticeleriñe kimse qarşı çıqmağa cürat etmez. Halil. Oğlum, sen yazğan kitabıñ bu mevzuda olğan başqa kitaplarğa oşamaycaq. Alla yardımınen bu kitap pek yahşı mahsullar ketirer. Halil, inşalla körersiñ. Qısa ufadan. Qarrart inni ana emtehin. Men bu epsi yigirmi altı hatırlavnı tedqiq etmege başladım. Olarnıñ iç birisi iç bir şeyni isbatlamadı. Men, Ya Rabbim, Muqaddes Yazuv deñiştirilgenini isbatlap olamayım? Muhammed peyğamber aqqında anda bir şey yazılmadı. Men nege yaşayım? Men kimge inanam? dedim.

Kitaplarnıñ ekisi de aqiqiy olmaz, çünki olar bir-birine kelişmey. Men Quran aqiqatten de Allanıñ sözümi serlevalı ilmiy tedqiq iş yazmağa başladım. Kitap eki yüz, üç yüz saifege yaqın edi, amma bir kün evime apansızdan emir keldi. Lütfen, Halilni mında beklep turıñız, o bir daqqada çıqar. Yahşı. Elhamdülilâ, Allağa çoq şükür, niayet yazmağa başladı. Quran aqiqatten de Allanıñ sözümi?

Halil, saña ne oldı? Sen ne aqqında yazasıñ? Quran Allanıñ sözü olmağanını aytmağa isteysiñmi? Eger maña inanmasañız, özüñiz oquñız. Böyle neticeler meni quvandıram dep tüşünesizmi? Bu vazifeni başqa birevge beriñiz dep sizge bir qaç kere Yalvardım, amma siz er vaqıt meni Alla sayladı dep ayttıñız. Özüñizni qabaatlañız. Sen Mesihniñ izdeşlerine meydanğa çağırarsıñ dep, saña bayağı aqça töledi. Yoq, yoq, yoq, siz maña tedqiqat keçirmege ayttıñız. Bunı da yaptım. Olarnıñ kitabı aqiqiy olıp çıqtı. Bundan başqa Quran bile İsa Mesihni Alla dep tanıy. Sesiñ keç, vazgeç! Ağzıñdan ses-soluq çıqmasın! Bir şey eşitmege istemeyim! İsa kinayeli ikâyelernen laf etkeni, Kâfir! Kâfir! Quranda yazılğan. O episi adamlarnı makeme etecek. Al-Maida suresinde İsa yaratıp ola. Al İmran süresinde hastalarını tedaviylemege, ölülerin tiriltmege dep yazılğan. İsa bulutta qaytacaq ve bütün halqlarnı makeme etecek. Quranda da öyle yazılğan. Kâfir, men seni yoq eterim!

Meni diñle, bugünden başlap, biz sennen qonuşmaycamız. Men er kesge, sen bizni taşlap ketkeniñi aytarım, dinsizin balası! Eger de sen bir kün bir adamğa bile bu ahmaqlıgnı körsetseñ, men seni öz qollarımnen yoq eterim, kâfir! Kâfir! Men ise sizge aytam, duşmanlarıñıznı seviñiz, em sizni quvalağanlar oğruna dualar oquñız, sizge yapılğan yamanlıqqa qarşı yamanlıq qaytarmañız. Kimde-kim seniñ sağ yanağına ursa, oña sol yanağını qoy. Kâfirlikniñ yolbaşçılarınen cenk leşiñiz, çünki olar antlarnı tanımaylar. Çoq Allağa inanğanlar sizlernen cenkleşkenleri kibi, siz de olarnen cenk leşiñiz. Kâfirlikniñ yolbaşçılarınen cenk leşiñiz, cenk leşiñiz, cenk leşiñiz. Olar siziñ babalarıñız, balalarıñız ya da aqayıñız olsa bile, olarnı öldüriniz. Selâm aleykum, sizni körmege pek memnünim. Alo, Timoti, bu Halil. Yoq, er şey yahşı. Senen çoqtan laf etmege istedim. Bir kün öz dostuma işten telefon açtım. O, İsanıñ izdeşi edi. O, maña quvançlı haberni aytıp bergeni istedim, amma o, qorqıp, telefonnı söndürdi. Bundan soñ menim çantamnı hırsızladılar. İçinde Mukaddes Yazuv ve pasportım bar edi. Diñleyim sizni, efendim. Bağışlañız, menim çantamnı tapmağan ediñizmi? Diñleyim sizni, efendim. Efendim, meni çantamnı körmediñizmi? Nasıl çanta aqqında aytasıñız, ya? Onıñ içinde pasportım ve muqaddes yazuvım bar edi. Efendim, siz telefon subeti içün aqça tölemediñiz, artıñızğa qaytıñız. Allam, yalvaram, meni eşit, maña öz yollarıñ körset. Men er vaqıt tek bir şeyni, seni bilmek ve canımdan saña hızmet etmege istedim. Men balalağımdan seni sevem, menim ömürim seniñ qolunda. Allam, men şübelenem, sen maña kereksiñ. Tek bir Alla olğanını bilem, aman sen kimni Allası olasıñ, musulmanlarnıñ ya da İsanıñ izdeşleriniñ? Eger musulmanlarnıñ Allası olsañ, yüregimden tek İslâmnı qaldır, İsanıñ izdeşleriniñ Allası olsañ, saña inanmaq içün yüregimni aydınlat, maña öz yollarıñ körset.

Sen kimsiñ? Sen kimni qıdırsañ, men odır. Ya men kimni qıdıram? Sen Muqaddes Yazuvnı oqudıñmı? Men onı begendim. Men bilem. Aman men bu kitapnı coydım.

Halil. Anam, bağışla meni. Sennen özümni qaba alıp barıp, doğru yapam dep belledim. Meni bağışla ve ayaqlarını öpmege ruhset ber! Allam, ne oldı? Halil, ne oldı saña? Men aqiqiy Allanı bildim, amma o, men evel inanğan Alla degildir. Tek bir Alla bar, oğlum. Ebet, anam, ve o, seni sevmege ve sözüni diñlemege ayta. Halil, o nasıl Alla? O, Quranda aytılğan kibi İsa sıfatında. Yer yüzüne kelgen aqiqiy Alladır. Sus! Birevi eşitse, aqıldan taydı dep tüşünerler. Seniñ aytqan kibi yaparım, amma sen maña inanasıñmı? Ne içün men saña inanmaycam? Sen iç bir vaqıt mennen öyle laf etmediñ. Bar, oğlum, Alla seni qaldırmaz. Anaçığım, meni bağışla! Bağışlayım, oğlum, bağışlayım, canım. Yüregim deñişti, onı sevgi deñiştirdi. Men sabağace yuqlap olamadım. Kün başlanuvnen Etrafımdaki dünya pek acayip köründi. Men evel pek qattı mütasip olsam da, maña rastkelgen er kesni imanlılarnı bile quçaqlamağa, öpmege ve olarnı sevgenimni olarğa aytmağa istedim. Saba şerifleriñiz hayır olsun, Jorj! Qorqma, bu men, Halil. Tükân daa qapalı. Men senen laf etmege keldim. Lütfen, meni bağışla, yalvaram! Bağışla meni, men deñiştim, men endi evelki kibi degilmn, men endi başqam. Seni mesihçi olğanı içün saña çoq zarar ketirdim. Men seniñ bağışlavına lâyıq degilim. Aman meni bağışla, men deñiştim. Halleluya! Bu ne demek? Tezden bilirsiñ. Señe ne oldı? Kir! Men deñiştim, meni bağışla, yalvaram, bağışla meni. Kir. Men seni bağışladım, kir, kir. O künden başlap ömrüm deñişip başladı. Bunı tanışlarım ve işdeşlerim qayd ettiler. Evel men nefret tolu edim ve İsanıñ işdeşlerini öldürmege azır edim. Men kilselerini yaqtım ve tükânlarda yaramazlıq yaptım. Men pek merametsiz edim. Amma İsa Mesih menim ömrümni deñiştirdi. Mukaddes Yazuvğa köre yaşap, men sevgen adam oldım. Endi men azatım. Meni İsa azat etti. Ömür menim içün issadır, ölüm ise, bahşıştır. Evel menim ömrümnen ölümniñ beşaret, qorqunçlı ruhu idare etti, amma endi men yañı mahlükım, çünki Mesihnen birlikte bulunam.